hi lowu ya nkarhi mikisero munghana lona fm inkombo timene ya thintsayeni yi bile awara ya khume mbirhi nokota ku afrika wa vulavula mina ni khalanga pet mathevula en'wana ra smart wa jimo xitlhangoma wa xingiritano wa xicecana makunelo wa ndhandadzi um ni ku tisela nokona ku afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi gacini i brian ndlovu hi famba swi nga ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu ni ri ra ku pfumela ku ri kwala u nga kona miyingisero mehe ngova ri la gauteng mpumalanga north west limpopo na yo kumaka i audio streaming ya munghana lona fm co za Eh, hina hi la a johannesburg eh, a auckland park hi ku tisela nakona ku africa wa vulavula hi mhaka ya ku eh, a hi pfukeli la a or eh, la boxburg laha ya vona ku eh, mabokoboko va fika njhani eh, se ni yeni ya lemuka ku a, a ni nga fanelanga ni tihala hi ku va hindze hi ku hala kaya loko nga ni languta xihahampfhuka xa vona ku xi famba kwihi ni yeni ya kuma ku xi hindze hi kwala va phalavurha hi lexiya eh Eh, xi ze xi ta xi ta fika ehaleni a gauteng ka titimela swinene laha hi nga koho kambe hi na ku pfumela ku ri um kwala mi nga kona n'we mi hlayisekile um hi ndlela yoyeleyo nongonoko afrika wo vulavula namuntlha hi ta va hi kha hi bula na um dokodela ntsikelelo breakfast hi langutanyana katsongo ka mbulavulo wa president um ka leswi va nga vulavula um hi swohotolo ku katsa na ku tekiwa ximfumo ka leswaku siku ra vukhume ntlhanu ra n'hweti ya n'wendzamhala ku ta va ku ri um holodeni eh hi ndlela yeleyo se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta va hi kha hi languta swona hambileswi va economic freedom fighters va nga tsakisiweki hi swoswoleswo va nge ri hikokwalaho ka yini eh president va te ri ku ta va holodeni ka siku eh ka nguva ya holodeni eh se a ni tivi ku n'wemeri yini mhaka yeleyo ku ta va ku ri ravuntlhanu hi siku leriya hi ri karhi kongoma ka siku ra vukhume tsevu leyi na yo ku nga ta ku ri holodeni mavona se ku hela ka vhiki ko leha ka lava swi va khumbaka eh, hi ndlela yeleyo nakona ku afrika wa vulavula wu ya mahlweni eh, namuntlha ni tiri eh, loko hi nga se bula na vona ku na ntungu lowu nga koho wa ku phangeriwa ka tinhundzu ku tlhakisiwa ka vaaki eh hikokwalaho ka eh ku va va kha va ringeta ku ku papalata ku famba hi mathekisi eh swi le ku endlekeni ka tindhawu ta mupani eh hi ndlela leyo ku tshame ku vulavula nkulukumba un'wana kwala ka nongonoko walowu nkulukumba sambo eh desni eh, a ku eh laha ku a fika laha miketsi minkarhi ya ku tala i kuma vanhu vo tala va va komba ku va xanisiwile eh hikokwalaho ka ku va va kha va ringeta ku lava ku ta kombela tilifiti ka tindhawu to ka ti nga ri tona um hi ndlela leyi se hi lava ku ta twa ku xiyimo xi bihe njhani na n'we mi tiva yini hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na machivala tplsabc co za kambe brigadier hlulani maxava va kona la layinini la ku va va ta hi byela ku tanihi xiphorisa va tiva yini hi timhangu to toleto na ku xiyimo xi bihe ku fika kwihi hi yisa ku yini mahlweni e hi ndlela leyi ka hi vula tani ku ku losela masiku ya mune ntsena ku va hi kongoma ka masagwadi ya lembe na lembe ya vuyimbeleri exma 18 leyi nga ta rhurheriwa hi masipala wa greater tsanin hi ta va hi ri le ankowankowa stadium hi siku ra vumune ra n'hweti yaleyi hi nga ta yi sungula mundzuku kambe sweswi hi mani hundza hi laha loko se ni vuye ni vuyana brigadier eh, maxava a ndzaka leswi Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo, Afrika wa vulavula. I ntiyiso mixer wa Munghana Lonene FM i mine va amukela Brigadier Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Eh, i Nhlekani Khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Ku na ntungu brigadier la eh, wa ku vanhu ve le ku tekeriweni swa vona hikokwalaho ka ku va ringeta ku kombela tilifiti eh eka tindhawu to hambanahambana eh kambe laha hi va hi kha hi tshaha laha hi nga swi hi nga twa swi kha swi humelela va ku eh loko mi ri laha ben store laha mi kombela tilifiti mi ku mi ya kuma tlhelo yo hambanahambana tsanini phalavurwa polokwane eh va hetelela vakhandziyi va hlangana na mintlhontlho ya muxaka lowo kumbexana xivutiso ku nga va ku tanihi xiphorisa mi tiva yini n'wena
Aka lowu he muhaxi ti vuyile ti mangariwa emaphoriseni hi minkarhi leyi ya ha ku hundzaka. Mi eh, nkarhi wun'wani ku nyika eh, ku vulavula ka timhaka letiwani eh, hi ku sunguleni ka n'hweti leyi Ku vile na mhangu leyi nga endleka laha van'wana va va lava va famba va ri ndyangu ku ri nsati na nuna a va nga fika va lifta munhu endhawini ya le va Pietersburg loko va n'wi lifita ka ya tindhawini ta vatsanini loko va fika le munhu luya a fika a a humesa xibamu loko a humesa xibamu a vuya a dlaya na nuna wa mhani loyi a va famba swin'we kutani loko va heta sweswo va pfinya mhani luya ku loko va heta va n'wi tshika a tsutsuma ya ya kombela ku pfuniwa emaphoriseni kwala kusuhani nakambe ehandleni ka sweswo ku ve na timhangu leti nga vulavuriwa eku fana ni le xifungeni xifundheni xa va capricorn na le xifundheni xa va waterberg laha vanhu a va fika va kombela tilifiti loko kombela tilifiti ivi kutani loko va kandziyisiwa tilifiti leti loko vanhu va fika ndleleni va fika va va jikela va va tekela swa vona eka yin'wana leyi ya ha ku humelelaka mhangu khalanga a a mankwenu eh exifundzeni kula xa Catricon ku vile na wanuna wa 25 eh wa malembe hi vukhale la nga vuya a tekeriwa riqingho ra yena ra le nyongeni eh leri a ri vekiwa ku va ri ri ka tsengo wa 4000 eh nakambe a tekeliwa mali leyi nga tiyisisiwangiki eh mhaka leyi wani yendlekele hi ti hi ti 28 sweswi ni nga vula swona hi mugivela hikokwalaho ka nkarhi wa ku ya ka va mafoni namadyambu so loko leswi swi nga endlekisa swona swi vula leswaku um mujahana loyiwani a yimerile thekisi kumbe a yimerile xibazana xa ku va a kongoma epaledi mo laha mankwini se loko a yimile kona lahaya ku ve ku hindza wanuna loyi a famba hi movha ya pholo ya ya ya ya ya ya ya mhlovo wo basa loko a hindza ivi a suka ya ya jikanyana le kule nyana ivi loko a vuyela endzhaku wanuna loyi u hleketeleriwa ku hanga ri ka malembe ya va ma 30 to 35 hi leswi eh muhleketeleri wa leswi a nga a nga vurisa xiswona kumbe muxanisiwa loyi a nga vurisa xiswona so loko a vuya i va vuya a n'wi nyika lifiti loko a n'wi nyika lifiti va famba loko va ri ndleleni ya ku ya le paleti molo leyi ya mankwini eh a humesa xibamu wanuna loyi a ka driver movha leyi loko a humesa xibamu kutani a sindzisa eka wanuna loyi a nga kombela lifiti ku ri a humese swilo swa yena hinkwaswo leswi a nga na swona a swi veka la ehenhla ka dashboard ya movha wa yena kutani u humesile a humesa cellphone sweswi ni nga vula leyi hleketeriwaka ku ri yi ri ka ntsengo wa va ma four thousand rand a humesa na mali leyi nga tiyisisiwangiku so munhu loyi xikan'wekan'we ivi a vuya a tekiwa a humeseriwa handle ka movha ku leswaku a kota ku a tsutsuma a kota ku hlayiseka u ve a endla tano kutani a tsutsuma ya mangala mhaka leyiwani emakweng police station laha sweswiwani um maphorisa ya xitichi xa le mankweng va nge le ku lavisiseni so mulavisisi wa nandzu lowu i-investigating officer kumbe mulavisisi kulu sergeant eh, samuel malimela nomboro ya yena i 076 7498403 se ni le ku swi tweni kona hala va giyani swi le ku endlekeni so timhangu ta muxaka lowu ti vonakala ingaku se ti le ku taleni ngopfu exifundzheni xa hina hi kombela vanhu leswaku va nga tlhuki va kombela tilifiti eka vanhu lava nga va tiviki kumbe va kandziyisa vanhu timovha ta vona lava va nga va tiviki hi ku lexi nga kona muhaxi loko nkarhi wun'wani wo ka u famba hi movha ya wena ivi u fika u yimela vanhu lava u nga va tiviki nkarhi wun'wani loko wo hlangana na vanhu va mathekisi u nga tikuma u ri nghozini hikuva a swi pfumeleriwi ku u teka vanhu u va lifita ku ri leswaku wena u hava mpfumelelo wa ku va wa ku wa ku va tleketla ku pfumeleriwa ntsena lava va nga vona va nga na mpfumelelo wa ku tleketla vanhu hi xitalo ku va va va fambisa se loko munhu u tikuma a kha a wela ka mhangu yo fana na yele na yena vutomi bya yena byi nga va nghozini nakambe vanhu valava va liftaka hi vona va nga ta tlhela va ku jikela loko u fika mahlweni mi kuma leswaku va ku gevenga muhaxi kumbe loko mi ka mi languta mi vona onge ti ku nga va ku ri nsusumeto ku ri yini e, e, e, brigadier wa ku va vaaki va tikuma va kha va va nghena va tinghenisa ku ri i makwanga ka lava va va ku va ri na timovha ta vona xo sungula ku va ku nga va ku ri makwanga ku lava ngopfu mali Van'wana hi swona va na mbilu ya ku lava ku pfuna loko nkarhi wun'wana wo vona munhu nkarhi wun'wana a ri munhu la nga mudyuhari a ka a fayetela hi milenge u mutwela na vusiwana u twa ingaku no u lava ku pfuna se loko u pfuna u u kuma ku wela nghozini nkarhi wun'wana lava va kombelaka na vona van'wani va ha na swi le mandleni mara mi kuma ku lomu va sukaka kona kumbe lomu va yaka kona va fanele va ya va ya fikelela ka ndhawu yaleyo so hikokwalaho ka vusweti vanhu mi va kuma va kha va kombela hi ndlela ya ku va kha va lava ku pfuniwa kambe na vona va lava loko va kombela ku pfuniwa va va va ti nghenisa nghozini so ni pfumela leswaku swi kahle ku vanhu va nga va nga pfuni vanhu va nga yini va lava ku pfuna vanhu hikuva swi endleka va lava ku pfuna vanhu ivi ku tlhela ku xanisiwa vona nkarhi wun'wana lava kombelaka ku pfuniwa mi kuma ku vona va tinghenisa nghozini hi ku nkarhi wun'wana lava vanhu va va va famba hi tigolonyi ta vona a wu va tivi ku hi vanhu va njhani muhaxi so hi kombela leswaku vanhu a va a va a va landzelerisisi swinene ku va langutisa leswaku va nga kombeli tilifiti ka vanhu lava nga va tiviku nakambe lava nga na timovha va nga ya kandziyisi vanhu lava nga va tiviku muhaxi hi swona leswi nga hi nga vulaka swona tanihi tanihi xiphorisa xa Limpopo
brigadier i khensile swinene eh, eh, nkarhi wa n'we eh, ku va mi kote ku va mi bula na hina hi ndlela yaleyo ni tshemba ku xi ta xi bele tindleveni vaaki va ta swi tekela nhlokweni eh, va ta wu vona nkoka wa ku va eh, ku hetelela ku langutiwa eka timhaka ta eh, ku va va langa vutleketli lebyi byi nga ta va byi hlayisekeni khensile nkarhi wa n'we hi khensile swinene mhaxi kumbe nkarhi wun'wana xo hetelela ni kombela ku mi nyika nomboro leyi ya hina ya riqingho ya crime stop mm. ku ri loko vo swi vona swi endleka ku fana na vona va fonela yona zero eight six hundred eh ivi va ku ten triple one zero eight six hundred ten triple one loko vanhu vo tikuma va khandziyile na na na tigolonyi teto muhaxi a va endli xo leswaku va va teka na registration kumbe tsariso wa movha yaleyo leswaku hi kota ku landzelerisa kahle timhaka teto muhaxi inkomo a khensa swinene ni khenseli swinene inkomo khenseli sweswo mingiselo munghana lona fm lava hi bula na vona eh, i brigadier hlulani maxava a hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta eh, mintlhontlho leyi eh, vaaki va hlanganaka na yona loko va kha va ringeta ku ti eh, kusuka ka ndhawu yo sungula ku ya ka ndhawu ya vumbirhi eh, hikokwalaho ka timhaka ta mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona ngopfungopfu loko hi kha hi languta eka eh, matshamele ya swilo vugevenga byi nyike matimba eh, kambe xivutiso ha tlhelela kwalaya miyingiseriwa mehe ku hi fika njhani ka xiyimo lexiwani ka ha ri hava moya wa ku pfunana la tikweni leriwani eh, swo vula ku eh, ku hanya ka hina hi sweswiya swa ku kusuka sweswi ho fanele hi swi tiva ku eh, leswi hi faneleke hi ya khandziya so i mathekisi ntsena swi helela kwalano ki Eh, na koho mhaka leyi vulavulaka hi yoho mi yi tiva ku fika kwihi 0860002543 mi nga tirhisa na mathevula dp at sabc co za hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wehe wu ri yini eka mhaka leyi hi bolaka ha yona nhlekanilo nongo rakho eafrika wa vulavula hi vuya yisa mahlweni taka leswi Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula, 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Afrika wa vulavula. 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM, makombandlela.
sweswo mingisero munghana lona fm khume mbirhi nharhu timinete ntsena ku bila wara ya khume mbirhi nakona ku ya fika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela a hi tweni ni ku n'we mi angula mi ku yini mhaka leyi yo tika leyiwani un'wana mingiseri loyi nhleka Washo Muhasi, aye papa mpfhukeni. hi vatomi njhani E pfhukeni mani swi swi kotlanise kahle swinene ngopfu. A ni a ni byele ku lava ku vulavula hi hi hi- hi vugevenga se ka vula ku tlhela ku vulavuriwa hi yona mhaka leyi. ni un'wana wa lava va welaka ka vanhu lava nga na nkateko wa ku kumeka va ri na xo xa ku famba lexi ni ngo xa mina a ni swi kota ku loko ni suka kaya ni ta xilungwini ni layicha vanhu endleleni ka va giyani ku nga va pulukwana kumbe ka kwala endleleni mara hi ku andza ka vugevenga muhaxi ni kumeke ni teka xiboho ni ri nexe ku nga ku nga humelela nchumu eka mina ni teka xibono ku ku sukela sweswi ku ya mahlweni a na ha layichi munhu no fanele ni kumeka ni budgeta mali ya ndlela kusuka ka point a ku fika ka point b so loko va kha va hi lemukisa hi ndlela leyi ku ku na vugevenga lebyi andaka ni twe na le ka nkarhi wun'wana ko vulaluka hi timhaka ta ku kaha eking sport ya kusuka giyani ku ku ya ka malamulele vanhu lava kumbe va kombela ku tilifeti va kumeka va victimiziwa va robiwa swa vona so vanhu a va kumeki va nga vi va va madzinga ndleve a va yingiseli ku vugevenga byi le ku humeleleni you better be late but safe instead ya kumeka a yi nga swi tivi ku munhu loyi fambaka na yena kumbe vanhu lava fambaka na vona i vanhu va kahle kumbexana i swigevenga na so mhaka leyi hi vaakatiko a hi yingiseleni hi tekana nhlokweni hi ta kumeka hi kha hi tiponisa hi hexe mhm. eka leswi nga ku humeleleni muhaxi mhaka leyi a ni lava ku yi katsa ni leswi nga humelela tolo vusiku bya tolo lebyi humaka byona kumbe hi matakuxa a xitandzini xa le kaya ka nkuri ka tomu hi le ku hluphiweni hi vugevenga bya ku kumeka vanhu va swi vuriwa ti-house breaking or house burglaries tolo kunene ku na mimiti leyi nga kumeka vugevenga byi hi hlasela vanhu va kumeka va nghena tindlwini ku yiviwa school baker swa vana hi mhaka ku sweswi vana hi va xavelanyana school baker swa mavito lama ni ka ni nga ta ka ni nga ma vuli van'wani va yiveliwa tifoni sweswo na sweswo hi ku hatlisa ni teke xiboho xa ku kumeka ni vulavula na mukhanselara ku mukhanselara yi twi mhaka leyi nga humelela na ku ina davula ni yi twini se loko ku humelela yini khansele ya ya le kaya ya ya ya ya le ka ndhavezita yi ri yini loko xiyimo xi ri so hi mhaka ku na timhaka ta ti-cpf a hi tshame hi va na xona xi xi xi structure lexiya mara a xa ha ri kona a ku eyi no vanhu loko va vitaniwa they are they, they are reluctant a va swi tsakeli ku kumeka va kha va kumeka va nghenelela ka structure leswiya hambileswi vugevenga byi nga ku hi hlaseleni swinene so lexi lavaka ku xi lemukisa ka vaakatiko i ku hi nga chavi ku kumeka hi tinyiketela ku nghena ka structure leswi swi nga tandlaku miganga ya ka hina yi kumeka yi kha yi hlayiseka ene mhm. na tihosi ti nga miyeli loko vugevenga byi kha byi hi hlasela hi ku hambanahambana khalenyana kumbe endzhakunyana a ku yiviwa ti-table ta gezi leto suka tipholweni ti ya tindlwini mhm. swi yiminyana va tlhele ka timhaka ta ku va pfula mafasitere va nghena va yiva swilo endzeni ka tiyindlu so vaakatiko a hi tirhisaneni na vakhanselara na na na tihosi na tikhansela ta ta tona hi kumeka hi foma structure leswi swi nga ta ndla ku hina hexe hi kumeka hi kha hi tivhikela ka vugevenga mhaka ku loko ho lava ku yimela xiphorisa xi ri xoxe hi ta kumeka hi kha hi lahlekeriwa swinene mara loko ho kumeka hi ri na structure xa C_P_F mm. kumbe xikombiso hi ta xi ta xa swi kota ku xi va xi kha xi tirhisana na xiphorisa maphorisa a va yini ka nkoka ka tomu khotha ku vanhu va kumeka va chava kumeka va volunteera ku va ka c p s swi ni twisa mbilu ku vava ngopfu mhaka ku hi le ku swi voneni ku vugevenga byi le ku hi hlaseleni hi hi matlhelo hinkwawo so va yes vanhu a hi lemukeni ti-hiking sport a hi yimeni tona vanhu a swi kambeni a hi kumekeni hi joyina timhaka ta c p f na switachani leswi nga ta endla ku hi lwisana na vugevenga muhaxi ni khenseni kheza mina 0860002543 makume mbirhi nkombo timinete ntsena yi bihile awara ya khume mbirhi un'wana miyingiseri a ya i kona la layinini leyi a hi n'wi twinini a ku inhlekani ayi vutswari vutomi mina minjhani hi pfukile minjhani na hi pfukile mi ri yini n'we
mm, no mhaka leyi ya ku hayikahayika vuthat ne um a ni la ku kombisa ku na ndhawu yin'wana ya ku loko yi jikela hala ka nkuri hala leya la ka siyandani ne a yi kombela ku um vanhu ve le kaya ma kususa ka siyandani ku ya fika kwale ka nkuri na lava va vhakelaku matiko yo fana na valava a hi a hi stopeni nyana mhaka yo ya hi a ti-hiking point ti-taxi rank ti kona la eh loko vona ku vusiku a ku ku na ti-garage a hi yima ti-garage-ini ri ta xa hi kota ku famba hi hlayisekile mundzuku eh na ku ni twe mukhaya wa mina lava ku humaka sweswi va kha va vulavula eh swin'wana swa ti-C_P_F ne eh impela tindhambi hala ka Nkuru a ti yiviwa ngopfu vo tete Mara, hi vuye hi tshama hansi emugangeni wa ka Xirilele, ku thoriwa ti CPF leti na sweswi ti nga ku tirheni Botpret. Ka xiyimo xa sweswi loko ni langutini, a ni ri kaya last week, ni vone ku ku ri le ku tirhweni ngopfu, swa ha yime nyana swa tintambu. Xo Swa- vava swa- hi yale ingaku yi ni Swa tinta- onhele kwale ka Mm, swa tintambu na mitwa kambe a hi tlheleleni leyi mi nga sungula kona hikokwalaho ka yini mi ku vanhu va layini liya va fanele va va va khandziya t- t- mathekisi va nga hayiki hi mhaka ku ku hayika swi va onhela yini vona va layini yeleyo mi vulavulaka hi yona eh swi swi swi nghozi ngopfu swi ta va onhela timhaka ta ku va nga luza swi swa vona leswi va nga ta va va ri na swona hi ngopfu munhu a ri na mali i ta tekeriwa ku nga va na chance ta ku munhu va nga dlayiwa because matiko mo sweswi a ma ha yimangi kahle bot phethe se swi vula ku n'wina mi vula hi ku angarhela a mi vuli hi mhaka ya ku kumbexani mi tshame mi twa un'wana a vula ku ku na xiphiqo xexo ka layini yeleyo Eh, swi ze swi humelela nkarhi wun'wanyana misa wun'wana wa ku hala kaya a humelela hi nghozi ya loyi boypet so mm. na sweswi a va tsundzuxa ku a va ti voneleni madecember lama vutsotsi byi ya henhla ngopfu boypet a ni nga tsundzuxi vanhu va ku sayitlela ngopfu na ku hala kun'wana ko fana na loko munhu a heka ku ya ka vangove kwihi kwihi ne a va hlayiseki vanhu a va khandziyi ti-taxi boypet leswo to heka heka leswi swi swi swi swi nghozi ngopfu ku valwa ntiyiso boypet ne ti-taxi ta durha
Eyi ta durha mara ti hi fika hi ri safe hi Botpret ku tlula ku i ya tekeriwa mali yaleyo a hi ngo i tekiwile five thousand rand la a fanele a hakele tax ku ya ka nkulu i hakele twenty five rand nametweni thank you n'wana bava inkomo leswi va swi vulaka swo hi fikisa ntsena ka ku i nkarhi wa ku mfumo wa hina wu na wu vonaka wu kha wu endla xan'wanchumu um hi ku kun'wana ku hava public transport yin'wana handle ka mathekisi eh kasi tindhawu tin'wani ku va ku ri koho ku ri na ti-public transport ku ri na mabazi na yini phela tithekisi a hi public transport i private transport so eh hi yo mhaka a va hakeriwi na na a va nyikiwi na na na na na subsidy kambe lava tibazi hi vo va nyikiwaka subsidy hi yo mhaka na ti-price ta ku tlhika ti ti jinga ti antswa se ve le ku tsundzuxeni kumbe ha tsundzuxa kumbe ha kombela ku loko a swi koteka um lava n'wina mi nga na matimba emfun'wini wa hina tiyisisani ku vanhu va va na tibazi a swi ta olovisa timhaka leswi kambe hi tweni ni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini a hi amukeleni sesi lilian hlavangwani Palamende ya Rixaka. Swa n'okisiwa kumbe ku vuliwa ku boxiwa ku no khomixini leyi yi vekeliwe vamani. Xana ku ya fikwa ri, rini A ka theme leyi Ramaphosa a nga yi sayina ku ta fambisa yona hi ku ku ta va loko mhaka ya Zuma until theme ya Ramaphosa yi za yi hela. Palamende ya Rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula. 12 to half past one exikarhi ka vhiki. hi laha hi nga kona mingiselo munghana lona fm makume nharhu nharhu timinete ntsena ku pila wara ya khume mbirhi nakona ku ya afrika wa vulavula eh the springboks va fikile afrika dzonga na n'wi vona siyamthanda colis eh u ko la u rhangele xipano eh ku komba ku se va fikile eh hi ndlela leyo a hi amukeleni dokodela ntsikelelo breakfast hi bulanyana katsongo hi timhaka ta mbulavulo wa president matolo hi lava ku ta twa ku ri eh ka mbulavulo luwa va twe yini vona

Hambisweswi ku nga va na tin'wana timhaka leti kumbexana a ti nga languteriwangi ku ti ta nghena, ngopfu loko hi languta ka minongonoko ya mfumo. Ku minongonoko ya mfumo um ku na ndhawu na nkarhi laha ku nga vulavuriwaka hi kona. Um tolo a ku ri ku langutela ku kulu ka ku va ku languteriwa ngopfu ka timhaka ta um matirhelo ya um swipanu swa ntlangu wa cricket na ntlangu wa rugby um ku ya hi leswi va nge le ku kombeni um matirhelo ya xiyimo xa le henhla hambi ku katsa na banyana banyana kambe ke leswi a va vula swoho swin'wana i timhaka ta ku kumbexani i mhaka ku tanihi tiko se hi toloverile ku na tinhlengeletano ta muxakolwa leti kun'wana hi hetelelaka hi ti vitana ku i tinhlengeletano ta um ta le ndyangwini ku buriwa ta ndyangu um kumbexani hi swo swi nga endla leswaku president va hetelela va teka um mhaka leyi hambileswi va economic freedom fighters va nge ri voho mm ku ya hi voho a va yimi na swona leswiya swa ku ku hetelela ku va na eh na siku leriya ro wisa ri nga vekiwa hi ti 15 laha van'wani kavula va nga ta va no pfala mintirhweni va pfarile se ku nga ku nga nkarhi wo wisa eh, wu vekiwaka exikarhi ka nkarhi wo wisa na van'wana ta va nga pfalanga kumbexana swi nga hi pfuna ku va va ku siku leriya i ro wisa se ke wena u ri yini u twe yini loko president va vulavula hi swihi leswi va nga swi vulangiku um hi swihi leswi va nga swi vula eh, i lava ku landzelerisa eka swona hi le ka 0860002543 hi le ku buleni hi mhaka ya president sweswi ku ya mahlweni eh loko ma hala ku tlhelela ka timhaka leyi ya tilifiti na yini hi ta bula hi yona loko se hi vuya mahungwini ya misava ku ndlela ku hi nga swi katsakatsi a hi fambeni hi leyi ya mbulavulo wa president ku fika va ka awara yan'we ivi kusuka kona se hi ta katsakatsa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi ri na tona 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 7443911 loko u kha tirhisa whatsapp na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus sweswo mingisero munghana lona fm i khume mbirhi timinete ntsene ku nga si ba awara ya n'we eh a hi ku twi mingisero me ku we n'wangulo wa wehe hi wihi eh khomete hi timhaka kwalaho u nga va ku u ri kona ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka leti hi bulaka hi toho ta mbulavulo wa president ku va va vulavule na rixaka eh matolo ni tshemba ku na wehe eh u na swo swi vula ka mhaka yo yoleyo un'wana mingisero hi loyi ni hlekani i nhlekani
exikanhi vo thathi exikanhi eka munghana lonene f m mirhi yini n'wini o oh, i chuvuka kusuka laha a khenhuki laha Eh botpet eh angivulavuli no twintolo wa president se ni la ku ta nghenelela ngopfu ku yangula hi laha ka holiday liya a nga yi veka 15 ta December hi Friday so a ni la ku yangula ku eya mhaka leya yi kahle holiday hi ku mhaka ku i ku i holiday yi va yi focusa ngopfu ka ku hi humula ka swilo swa mintirho leswi hi swi endlaka se mara ni vona a nga yi vekanga kahle hi ku ya hi mavonelo ya mehe mm. a fanele a fanele a yi veke hi hi mvulu hi mhaka ku lowu langutisa yi kotane na sixteen december a

kambe phela hi ravuntlhanu a hi holodeni holodeni i mugqivela se loko Eh, a ve- se loko se loko va nyike siku ra vukhume ntlhanu ku va holiday swi vula ku hi ravuntlhanu se ku ta va holiday Eh va nike siku ra eh wa ntlhanu ku ve ku ve ku wisiwa eh leswi hi nga swi tisa swo kombisa Mm. so ni hupanyana mara ni swi twe hi ndlela yeleyo ku ri ka ka ka humuliwa siku leriya Eh. pfuka hi yo tlela total Eh, se swi hambana kwihi na musumbunuko eh swi hambana ku holi a ni ri hi friday ngopfungopfu friday langutise ku ri siku ra ku nkarhi wun'wana loko ku ri ku hi ti langutele ku hi mugivela futhi hi ta hi ta hi ta wisa hi mugivela se loko yi va hi mvulu e mvulu phela i ganga ka ku sungula ka vhiki u starta a a vhiki i siku ra usitatasi hi tlhelo ku sitata u lo humula futhi ni ri mababalaza ya ya ya sunday da leswiya va swi ri kahle ku kota ku u reflexa kahle a sungula wa vumbirhi
nemetwi 0860002543 ni ku tivutseni ku ra vumbirhi ku nge ku fana na ku wa musumbunuku wa luwake Eh, hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi ku timingiseriwa me eh, m- eh, ku we u angula ku yini eh, ku ya emahlweni eh, 0860002543 u nga tirhisa na mathevula dp at sabc co za eh, hi ndlela yo yoleyo kumbexani hi nga kuma un'wana hi twa ku ye e-e a ku na munhu la 0860002543 ku na un'wana hi nghena ka ka timeline ya hina loko hi ri ku tirheni a xavisa gezi ro chipa se ni tlhe ni vula ni ku a swi koteki ku a khomiwa ke hi ra e ku na ngo mi xava ku gezi a ni tshembi ma ri kuma gezi ra ku i xava hi gezi ra four hundred i kuma ti-units ta five hundred mi tshama mi swi twa ku mali leyi xavaka hi yona yi va yi ri henhla ku tlula ti-units leti ti kumaka loko xava gezi a afrika-dzonga eh se a ni swi tivi ku loyi i swi kuma kwihi se i tshama a ri koho la ka timeline ya mehe loko ni ni loko ho tshika n'wina mi kha mi vulavula na mina hi timhaka leti kumbe letiya na hi wa nghena kwalaya a tisa tlhelo ra yena a ni tivi ku swi nga va swi vula yini 0860 002 543 na ri teka riqingho reri ku ya mahlweni ta ka leswi hi laha hi nga kona mingiselo wa munghana lona fm ntlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava hi nomo wa sesi lilian nhlavangwana ivi kusuka kwalano eh hi ta ya mahlweni hi teka ri eh loko hi kha hi languta hi le ku languteni ka mbulavulo wa president president va vulavula ri tolo eh va vulavula hi timhaka to hambanahambana hi yo mhaka hi nge ri hi lava ku twa n'we hi kumiri eh, eh, timhaka teto leto ti hetelela ti ti ti ta hetelela ti languta ngopfungopfu ka eh mavulavulelo na leswi va hi kongomisaka ku va hi fikelela ku ya emahlweni hlangani calvin maleza u tirhise x a ku eh rixini butpet kasi garingani ya president hi mhaka ya state capture ku nga ta hela term ya vona ku ri hava action care va vulavurile na hi swo um hi ndlela yaleyo tolo kambe ke kavula ve ri ku na ku na gondo leri nge le ku fambiweni ro vonaka kumbexana a mi ri voni un'wana muyingiselelo nhlekani a ku na munhu la eh, 0860002543 eh, u yingisela nongonoko afrika wa vulavula eh, ka munghana lona fm le kumeni xiviko xa ku ka eh, alimpopo la ka mama yilala munghana lonene fm a nge le ku khomeni ahe eh, ringetani 92.6 kumbe mi tirhisa 92.0 chavala ra kr at sabc 60 002543 nongonoko i afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela Hey, ah,

a ku va ti tota ku holideyi va ya tolo siku lowu a swi nga ta va kahle swo ta va funa ku tikiwa na siku ra vana ro sungula ku tsala xikambelo xa mahlweni laha swi ta swi va tikisela ku va va tsala masiku ya vona hi swi ti-subject ta vona so

sweswo mi yingisela munghana lona fm ku nga ri khale hi ta va hi kha hi sungula um ko fika ku va na xin'wana xi nga fika xi kavanyetanyana laya um xi kavanyeta sisirili eka timhaka ta matirhele ya vona um hi ndlela yaleyo hi ta va nyika nkarhi wa ku va hi twa ku hi nga yisa ku yini mahlweni um loko xiyimo xi te tani um hi ndlela yeleyo mani hi twa ku um hi nga va pfuna njhani ku endlela leswaku um hi kota ku va hi twa ku xiyimo

ni ku tisela ku xona hi ka hi ku e nongonoko afrika wa vulavula namuntlha eh ku na ku tlangela ku kulu ka ku va eh xipano lexiya xa mabokoboko va vuyile eh laha kaya va khome khapu eh, ya misava leya yi nga khapu leyi va nga yi kuma ya vumune eh tiko ro sungula emisaveni ka mitlangu ya rugby ku va va humelela eh khapu leya misava ka mune eh hi ndlela yo yoleyo se sweswo mixero munghana lolo f m na ku pfumela ku ri eh na n'we ma kha va hoxa xandla ku va va seketela yin'wana leyi yi yi tikaku hi hi xipano lexi xa rugby lexi hi yaleyo ya ku ongeti na le ka lembe leri a va nga ha ti hala mi nga kona swifundza swo fana va mpumalanga va limpopo va northern cape eh loko ni nga hoxisi na north west eh i nga ra swi khumbeki hambi ku ri eh, free state ya khumbeka kona kwala eh i nga ri na yi khumbeki ka ka ka ka ka rendo leri nga ta va ri kora ku va vanhu va kombiwa eh khapu ya misava eh va swi tiva ku loko vo ta a- a limpopo ivi va ta polokwane mi ta vutisa ku hikokwalaho ka yini va nga yangi zanini loko va ya zanini mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi giyani loko va ya giyani mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi thoya ndowu loko va ya thoya ndowu mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi livowa khomu hayi mama se um minduku kumbexani hi ra vumune va nga ta va va ri um a gauteng va suka la pitori va helela f n b famba kwala va nga famba kona lembe rero eh va soweto ma tsundzuka loko va kha va famba tindhawu letiya a hi tlhe hi byeriwa ku hayi eh va ta vuya ka round two ya hayi mati va afrika-dzonga na hi nga ri van'wana hi yo va heleketa la tikweni leriwani kambe a swi ri tano mixo munghana rona fm 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi ta yi tirhisa ku va hi twa um um n'wangulo wa n'wina ka timhaka leti hi nge le ku buleni ha tona nhlekanhi lowu kwala ka munghana lonene fm makomba ndlela kambe ke ni nga se ri teka riqingho rero ni pfumele ni kandziya laha ku endla swivutiso swa mali leyi nga sala ya tv layisense ya wena se swi olova no tlurisa ku hava ku fola tilayini no fona u nga heti u sms-ela ntsena id number ya wena kumbe akhawunti number ya tv layisense ya wena eka 44210 u kuma swivutiso swa balansi leswi kahlulaka leswi vuyerisaka u nga tiyisisa ku kamba hi ndlela leyi nga le nawini hi ku hatlisa naswona hi ndlela yo olova ku tirha tihakelo ta sms ta ntolovelo ku na swipimelo tv licenses hakela ya wena endla ku hambana xana u na swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe mavabyi hi ku angarhela u nga vileli hi ku profesa hlathi va kona ku ku pfuna eh, tindhawu laha profesa hlathi va tirhelaka tona ka tona hi leti landzelaka hi musumbunuku va le pitori hi ra vumbirhi va le polokwane hi ra vunharhu va le kamalamulele hi ra vuntlhanu na mugqivela va le johannesburg loko erustenburg ku ri sonta loko lava ku tiva masiku ya le toyande ubekersford nelspret na le aconhook u nga rhumela whatsapp eka 082 765

vulavula na samuel mangani kwala freedom park eh mhaka leyi ni ni nghenaka leya timhaka ta holiday eh eh mhaka ma vona laha ka holiday mina na twa van'wani va nghena va vulavula timhaka ta ku ri mavonelo ma vona a hi tshamangi kahle la ka friday holiday leyi yi tshame kahle a ni ri saturday i holiday mara a hi friday ma vona so va yi veki kahle vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki tala thwi eka sabc plus
endlakani Mm, a swi tikombi ku ri na munhu la 0860002543 hi ka hi kongoma mingisero munghana lona fm tindlela hinkwato eh tanihi sweswi hi vulaka ti kongoma kwele ka xitsonga music awards ya vukhume eh, nhungu eh, hi laha ku kongomiwaka ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka ta eh ntirhelo ngopfungopfu loko hi kha hi languteka tlhelo eh leri ri fambelanaka na masagwati hi ndlela leyo se a ku rhamba mingisi ra mehe a hi fambi swin'we hi twa ku ri yini u khome timhaka tingani kwalaho nga kona ku lo sala masiku ya mune ntsena eh ko va hi ya ka masagwati eh kambe sweswi hi lava ku twa ku hi khome yini eh, kwala u nga kona hi ndlela yeleyo ku na vanhu lava nga ta va kha va va xiximiwa ku fana na loyi hikwalaho ka mintirho ya yena dr sithole u ta xiximiwa hi sagwadi ra lifetime achievement eka fsaat
ku na xitiviso xin'wana xa ha ku tivisiwa ku xa agowa ni ta mi byela hi xoho kambe a hi tweneni ku hi nga va yi ri na un'wana mingiseri laha nhlekani enhlekani
ahe m- ahe butata mi pfukile
hi pfukile exikalavito la bush xikalavito mi le ku hlamuleni hi hi slow motion ene ha nkarhi makamo a hi pfukile a hi- eh, tlhamuthlamu hi famba eh holiday mina president ni vona va yi veke kahle swinene eh a vurhangeri lebyo tlhariha byi fanele byi tirhisa nkarhi wutsongo lowu nga kona ku va va va vulavula na rixaka ni vona va endle kahle na ku va va faka na swin'wana na swin'wanyana hikuva hi kota na ku tiva um a ku kongoma loku nga kona kumbe progress leyi nga kona eka swin'wanyana kambe kambe kambe kambe a ni byeleni loko mi ku swi kahle va nghenisa na swin'wana swi vula ku a va na yin'wana ndhawu leyi a va ta va hi byele koho ku hayi xiyimo xa gezi xi le ku antsweni hambi namuntlha hi ri ka stage two
eh nkarhi wolowo nga ko wutsongo lowu va nga kuma wona va wu tirhise hi vutlhari swinene hi mavonelo ya mina se se mirini hi lava mirini hi lava va nge kumbexani va hi vitanile va ku va lava va lava ku ndhundhuzela na ku na ku khensisa eh, swipano swa hina leswi swi nge le ku tirheni kahle ku ve kahle kahle vo va lava ku hi byela makungu ya vona na leswi va nge le ku humeleleni kumbe swi nge le ku endlekeni etikweni ra hina
ya swin'wana se a swi hundzela hi nkarhi ku va va nga va nga kotanga ku adiresa a rixaka mm. so ni vona va wu tirhise kahle nkarhi loko va va katsakanya leswi swi nga kona leswi swi fanele swi swi swi adiresiwa so hi vurhangeri bya kahle hi nga a wu nge enerisi vanhu hinkwavo swi kona swi fanele ku va na lava va solaka tanihi opposition but eh, va tirhise nkarhi kahle na holiday yi tshame kahle ka siku leriya
mi ta va yi ta va yi mi pfumelela ku mi ya mi ya eh, mi ya wisa n'wina hina yi hi pfumeleli vhele
no n'wina vhele hi ngo- hi ngo- hi ngo rila na n'wina kodwa ka ku ve yi tshame kahle yona Yi tshame kahle. ne mi teli papa ni khensile na loko mi lange ku va mi nga tiveki ha khensa jensile xikwembu ave na n'wina amen 0860002543 mingiselo munghana lona fm komba ndlela eh, wena u angula ku yini khomete hi timhaka ke eka nhlekani lowu eh tsundzuka hi nga vulavula hi timhaka tihi kumbe tihi leti u nga vaka u tikhomini hi kota ku va hi twa ku eh wehela u nga ko timhaka leti u nga na tona hi tihi un'wana i tirhise mathebela dprsabc.co.za akukhalanga eh mina ni tshame ni suka a elim ni ya eka malamulele before hi fika vuwani va ni chicha va teka xipachi cellphone na bag sweswi lift a na ha lavi no yi vona i colin cosa a nga tirhisa tlhe- eh, em, eh, mathevula dp at sabc co za wena u ri yini ke timhaka tingani un'wana mingiseri hi loyi nhleka Ahe minjani?
papa epfukini n'wina minjhani Mpfukeni na coke la ka bungeni. enkomo xawa humba ehe
eh mina va na xiphiqo la bot petman eyi kusuka nampundzu va mafayifi xihondzo xa 92.6 a xi khomi sweswiwani ni tirhisa 91.9 na sweswa 2.0 a xi khomi ene ku xi khoma papa mi tsema ku fanele kha va hlaya mahungu papa mi eh. tsema eh, mi gangisana kusuka nampundzu a hi le ku tiphineni hi munghana wa hina lonene ma swi vona ene va hi onhela lava va tirhanaka na swona ku hikokwalaho ko hi ni hi ni ndhava mi fanele mi nga hi twi n'wina um hi xihondzo xexa 92 point 6 kambe hambi swi ri tani khensile swinene hi ta swi te- hi ta swi tekela enhlokweni papa ni nga khensa ngopfu ku vula ntiyiso va hlayisekani vo tipati xikwembu xi mi endla hi tintswalo a khensa amen 0860 wena u ri yini ke hikwalaho nga koho timhaka tingani eh timhaka tingani a hi ku timingisela meko we khome tihi timhaka swi na nkoka ku hi kota ku twa ku hi leti nga khoma to eh timhaka hi tihi eh xana xivangelo i yini xa ku endla tano eh kumbe xikongomelo xa ku va hi kota ku twa ku hi khome tihi i ku endla leswaku hi ta kota ku twa ku eh tiko reru ri yime hi tlhelo rihi ku ya amahlweni un'wana hi loyi mingisela nhlekani Eh, Bothati. papa va belfast va believe ahe kumbe se ni be nkarhi a ni lava ku angulanyana leya ka liya ya ya tiya holiday liya ya hi laha hi fanekele na yive namuntlha ri bole namuntlha
e e mhaka yini
a leyi ta kota ku va hlanganisa la la or tambo goodbad a mi nga ta ya mi n'wina mi ri kwala belfast mi ha mi fana na No, mi fa- mi mi fana na mi fana na mi mi fa- tori ntiyo mi vana la mina hi tichonerile a hi ka taya kambe na mi twa leswi mi vulaka swoho kambe mi ri yini hi vana lava nge le ku tsaleni xikambelo xikambelo swi sungurile tolo Eish, ya Mm.
hiko hi i swin'wana i swin'wana swa leswi swi nga susumeta xiyimo lexi hi ku vona ka mina ku e a swi nga koteki president a va president va n'wiye va tikomba va milawa ngopfu a va swi lava ku mi nyika holidays kambe ya ya le la ka ka ka ti-exam ta ta ta vana va xikolo ya hi ntiyiso na na na yi twisisi mm. swi endla ku va selfish nyana ni rivele
botomeni ni khesile swinene loko mi yi bela riqingho hlayisekani ku dya ku engeta and hi siku ra mina ra ku sungula na Ah, ah, no, I'm amukela buti wa mina khesa swinene. Shabshab. Inkomo. 0860002543 nakona ku eAfrika u vulavula ka munghana lona ne FM. n'wamini wa ku swona banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa afrika wa vulavula
Hambi ndlala

a a- a yi ndlela ku a yi ndlela ku mi nga mi nga ni foyineli mi ku hi khalanga loko mi chayisa hi kombe hi hlangana a ni hlangana na n'wina loko ni chayisa ni ya kaya mi va mi ta ni kuma getini ku ni kwala kusuhi na n'wina
a khensa swinene mi rini n'we Tanani, Botsetse. Mm. Eh, mati wa president ta hina yi tlharihe ngopfu ni swi bela mali yes hi ku ya hi mina a hi fanele hi swi languti ntikelo wa holiday ri xikongomelo xa yona i xihi leriya ro mina va yile namuntlha mara va ve va langutisa va kuma ku va sungule ku tala ende ku nge disturbiwe xikolo hi mhaka ya ku vanhu va va tlulatlula leya orakambo mara loko hi langutisa ntikelo wa yona yona yi le kule ma twisisa mara mina ni swi bela mandla hi mhaka ya ku va kote ku vona swin'wana ku swi nga onheka loko ho swi ndlisa leswi loko mi ku yile kule mi vula kule na yini leswi na leswi endleriwaka swona ya yi celebrate na vamani loko ku ri a nga tlhele yi celebrate na vona lava va nga mara xikolo ku tsala ti-exam a swi kotekanga
ene vona kumbexani se va ta va horile se va vhe va fa va ri handle va ri ka tiholodeyi ta vona a kumbe va tlhelele tithimini ta vona mm, mm. ma swi vona So mara ni vona va yi langute hi tihlo rero ra ku exi swikolo naswona swi sungule ku tsala loko ri ku va ku nga ri mhaka ya swikolo ni believer ku namuntlha ku ta ku ri gospel mm. mara a hi swi beleni mandla hikuva va fikelele swithembiso swa vona nemetweni eyi ha khe kuma kwa dyanyan'wanhlongo ha homu hinkwayo n'wina mi ya ni pambulela nhloko o kona Ah, a nge ni voni a nge ni voni maswanganyi ka homu hinkwayo fu ye ya ni pambulela nhloko Eh, i twa un'wana ku um leswiwani i swakudya swa maafrika loko i vutisa ku swihi swakudya swa kona a vula malusi mancina oh Eh, le le le le byalo mukotana a hi bya hina maafrika o kona no a swi swona sweswo homu hinkwa a mani swi tshika 0860002543 eh, a ka ha ri na munhu laha yi fambeni 0860002543 eh, a hi ku tumingisa ra mina ku wena n'wangulo wa wena eh, wu ri yini khome tihi timhaka eh, kwala mi nga koho n'wina mi nge le ku tlangeleni ka ku fika ka eh, khapu liya ya eh web ellis meriyeni swi le ku mi fambeleni kahle eh ha limpopo hi yo ze hi ta kwa gauteng hi ku "Ah, swa le limpopo ha swi tiva ku a a swi nge heteleli swi ve kona kambe xivutiso ku ta ku i van'wani va tlangaka rugby i van'wana ku ha va koho la eh, a hower school elisras va koho la a- a ben foster eh va le ku tlanga a northerland va tlanga rugby eh kambe a giva mahlata a va tlangi ku tele lava nga tlangiku kumbexana va hleketa ku a mi yi tsakeli rugby ma swi a ni tivi zero eight six zero double zero two five four three loyiwani ri yena roni mahani ka magona mina ni vona holiday leyi ya ti fifteen n'wendzamhala president va yi veke kahle ngopfu hi kona hi ta tiphina hinkwenu na vana va xikolo va hetile ku tsala swikambelo swa vona ni yo hlaya hi vomu eh, mahani roni eh, xitsonga xi pfumeli kumbe ku hinkwenu loko ri ku n'wami tikatsi se loko ri ku n'wina mi tikatsi eh a mi nga ta ri tirhisa leri hinkwenu leswi mi vulaka swona mi ta ku hinkwerhu loko ri ku ma tikatsa kumbe hinkwavo

ya futhi bagrage mi rini n'wa
a mi vona ku ri ku na mi ni vona yi ri kahle ni ku na lava nga ta benefita because a ni ri a ni ri vona ku ri loko ku fika friday vona va ku tsanile va sungula ku wisa eh. va ta sungula ku wisa va ta sungula ku wisa friday va vona siku ra official until va ta ya mintirhweni monday Eh. mani vona ku ri kahle ene ku na lava nga ta benefita ku fana na wena van'we ha hi nge yi voni hi ta ri ntirhweni ma swi vona Mm, vo- hayi Eh. mina na n'wina hi famba swin'we na mina ni na swi tiva ku hi nge yi voni hi ndlela yin'we tama ka njhani hi lo khetha
hi ta va yi ri kwala masin'wini la Eh, a yi ta ri masin'wini ka ri hlakula ene loko nga u nga ri hlakuleni u ta dya yini Ntiyiso. nga ta xinje Mm. okay okay ni khensile mani vona mpfula khensini swinene mpfula hi yona i mafurha khensa yi hi tisela na xixevo hi khensini Zakeni. a khensa eh loko yi ku hi tisela na xixevo e nkarhi wa koho sweswi to kuma va ku swekele vuswa na guxe na nhlekani ivuya futi na madyambu vuswa na guxe eh Eh, ah, mativana hi ko ri sungurile ko ya ko yili ku fika kwalaho ka va n'hweti ya vanyenyankulu haxawa santivi ku u ri yini mixero man 0860002543 mi ndoko hi langutele leswi va swi vitanaka medium term budget eh, policy review eh, laha ku nga ta kha ku langutiwa ku xana timali ti yisayisiwa ku yini kwihi kwihi hi ta va kha hi langutaka swo swoleswo ve ri tiko na hina ri le ka swikweleti swo swikulu lera ra ku ku lumeka eh, loko i khume i khome khume ra macheleni eh khume ra macheleni leriya eh, ko lumeka ka khume nhungu ku ya ka makume ka makume mbirhi wa tisente yi ya ka ku hakela swikweleti kumbe ntswalo wa swikweleti ku nga ri xikweleti ku ri ntswalo wa swikweleti eh eh, leyin'wana yo yi salaku hi hi tsamela na tsamela na yona loko kwala ku hanyeni se xivutiso i ku hi ta huma-ke eka xiyimo lexiwani. Kambe van'wana lava va kha va vutisa a va ku, Swikweleti sweswi hina hi nga ka swoho tanihi.